Qomna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum ħa nħoddkom mgħawra miegħi f'raħal kostali maħbub ħafna mill-Maltin. Ħa nduru dawra sew ma' dan ir-raħal u naraw l-iktar postijiet sinonimi ma' din iż-żona kostali. Nirrakkuntalkom ukoll xi ġrajjiet li għex dan ir-raħal tas-sajjieda tul l-istorja. Illum ħa mmorru Portopalo di Capopassero.

F'inqas minn siegħa sewqan, se nasal f'raħal b'seħer rustiku li jamalgama mal-baħar. F'Porto Palo di Capopassero qed nimmira li ngawdi bajjiet trankwilli u nesplora l-fanal emblematiku. Dan ir-raħal joffri esperjenza tradizzjonali tas-sajd, siti pittoreski mimlijin storja, u sbuħija naturali.
Porto Palo di Capopassero hija żona kostali fil-muniċipat ta' Pacchino, fil-provinċja ta' Sirakuża. Hawnhekk ġejt biex ingawdi it-trankwillità. Hawnhekk ma tgawdix biss ikel tajjeb u baħar sabiħ, però wkoll tgawdi storja rikka. Filwaqt li Porto Palo nnifsu huwa relattivament żgħir, dan ir-raħal jinsab viċin diversi siti storiċi. Barra minn hekk, Capo Passero għandu fanal storiku u emblematiku. Meta tqalleb fil-kotba tal-istorja, issib diversi avvenimenti storiċi importanti relatati ma' Porto Palo di Capo Passero. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, partikolarment fl-1940, Porto Palo di Capo Passero, bħal ħafna minn Sqallija, kien parti mill-pajsaġġ strateġiku użat fil-Mediterran. Filwaqt li ma kien hemm l-ebda battalja kbira ċċentrata speċifikament madwar Porto Palo di Capapassero, matul dik is-sena r-reġjun kien influwenzat b'mod sinifikanti mill-avvenimenti tal-gwerra.
Porto Palo jinsab ħdejn il-ponta tal-kosta tax-xlokk ta' Sqallija u fil-fatt Porto Palo jinsab viċin il-gżira żgħira ta' Capo Passero u minn hekk ħal isem Porto Palo di Capo Passero. Din iż-żona hija magħrufa għall-bajjiet mill-isbaħ li hawn, ramel dehbi, ilma ċar daqs il-kristall, però mhux biss, hawnhekk ukoll huwa magħruf għal flora Mediterranja mill-isbaħ li ssib.
F'Porto Palo ssib medda ramlija b'numru ta' bajjiet popolari. Fil-qrib issib ukoll l-Isola delle Correnti. Dawn il-bajjiet huma popolari għall-għawm u għall-isport tal-ilma. Iċ-ċarezza tal-ilma tagħmilhom ideali għal dawk li jħobbu jilbsu xi maskla tal-baħar u jesploraw dinja oħra. Viżitaturi ta' Porto Palo jistgħu jgawdu firxa ta' attivitajiet, inklużi dawriet bid-dgħajjes, sajd u esplorazzjoni f'riżervi naturali fil-qrib. Iż-żona hija wkoll bażi tajba għall-esplorazzjoni ta' partijiet oħra tax-Xlokk ta' Sqallija.
Jien bħal dejjem inħobb naqsam magħkom punti essenzjali dwar il-postijiet li nkun qiegħed inżur. Hawnhekk f'dan ir-raħal tas-sajjieda wara nofsinhar jieqaf kollox. Kulħadd imur jieħu siesta. Jien din l-idea toġobni ħafna. Dik in-nofsija tliet kwarti mistrieħ tiswa mitlu deb. Hawnhekk, f'Portopalo di Capopassero, il-ħajja terġa' tibda qisu għall-ħabta ta' l-Erbgħa l-ħamsa ta' waranofsinhar meta n-nies tal-lokal jerġgħu jibdew jinġabru fil-pjazez kif ukoll fil-kafeteriji sabiex jissoċjalizzaw. Irrid naqsam ħsieb ieħor magħkom. Ħafna drabi n-nies iħawdu Porto Palo di Capopassero ma' Porto Palo li jinsab viċin Agrigento. Għalkemm it-tnejn jisimhom Porto Palo, Porto Palo di Capopassero jinsab erba' sigħat u nofs sewqan 'il bogħod minn Porto Palo li jinsab ħdejn Agrigento. Capopassero qiegħda fix-Xlokk ta' Sqallija filwaqt li Agrigento qiegħda fil-Punent. Porto Palo di Capopassero huwa magħruf bħala raħal tas-sajd. Għandu tradizzjoni marittima qawwija u s-sajd għandu rwol sinifikanti fl-ekonomija u l-kultura lokali. Ir-raħal fih port żgħir fejn is-sajjieda lokali jittrakkaw bid-dgħajjes tagħhom u ż-żona hija magħruf għall-frott tal-baħar frisk tagħha. Żjara f'dan ir-raħal huwa impossibbli li ma tarax is-simbolu ta' dan ir-raħal, il-fanal ta' Capo Passero, magħruf ukoll Bħal Alfaro di Capopassero. Dan il-fanal li jtidher ftit warajja huwa sinonimu ma' dan ir-raħal. Fanal mibni fuq gżira żgħira viċin dan ir-raħal, il-gżira ta' Capopassero. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nkomplu nesploraw dan ir-raħal tant ħelu.
Knockabout jirringrazzja lil.

iservi bħala għajnuna għan-navigazzjoni tal-bastimenti li qed jinnavigaw l-ibħra taż-żona. Il-fanal jgħin jiggwida l-vapur b'mod sikur f'din ir-rotta marittima traffikuża. Dan il-fanal oriġinarjament inbena lejn l-aħħar tas-seklu dsatax u minn dakinhar ilu parti importanti mill-infrastruttura marittima tar-reġjun.
Il-post fejn qiegħed bħalissa hija Spiaggia dei Due Mari, punt strateġiku fejn inti tista' tieqaf u tammira dan il-fanal fuq il-gżira ta' Capo Passero tant sinonimu mar-raħal tas-sajd Porto Palo di Capo Passero. Però mhux biss, hawnhekk sabiħ ukoll tieqaf u tammira il-baħar Mediterran, kemm kapaċi joffri spettaklu bl-isfumaturi ta' kuluri sbieħ. Binja oħra ikonika f'dan ir-raħal huwa Kastell ta' Furi, mibni fis-seklu 15. Il-kastell inbena mill-familja ta' Furi, nisel nobli b'influwenza kbira f'dan ir-reġjun. La darba tinżel ix-xemx u jibda l-lejl, it-triq prinċipali ta' Porto Palo di Capo Passero titrasforma ruħha f'żona pedonali, triq ta' divertiment adattata għall-familja kollha. U jekk żaqqek tkun vojta, żgur li ssib post fejn tiekol.

Porto Palo di Capo Passero hija żona kostali fil-muniċipat ta' Pacchino, fil-provinċja ta' Sirakuża. Hawnhekk ġejt biex ingawdi it-trankwillità. Hawnhekk ma tgawdix biss ikel tajjeb u baħar sabiħ, però wkoll tgawdi storja rikka. Hawnhekk f'dan ir-raħal tas-sajjieda wara nofsinhar jieqaf kollox. Kulħadd imur jieħu siesta. Jien din l-idea togħġobni ħafna. Dik in-naqra nofsiegħa tliet kwarti wara nofsinhar mistrieħ tiswa daqs mitlu deheb. Il-post fejn qiegħed bħalissa hija spjaġġa dei Due Mari, punt strateġiku fejn inti tista' tieqaf u tammira dan il-fanal fuq il-gżira

Qiegħed Porto Palo di Capopassero, inqas minn siegħa bot sewqan mill-port ta' Pozzallo, Porto Palo de Capopassero huwa raħal żgħir fuq il-kosta tax-Xlokk ta' Sqallija magħruf għal bajjiet bir-ramel sbieħ, ilmijiet ċari u port xeniku u awtentiku. Porto Palo de Capopassero jinsab viċin il-belt ta' Pacchino li hija magħrufa għal prodotti agrikoli eċċezzjonali speċjalment it-tadam tiegħu, it-tadam ta' Pacchino. Fil-fatt it-tadam ta' Pacchino, magħruf ukoll bħala Pomodoro di Pacchino, Huwa ċċelebrat għall-ħlewwa distintiva, it-togħma rikka u l-kwalità għolja tiegħu. Binja oħra ikonika f'dan ir-raħal huwa Kastell ta' Furi mibni fis-seklu 15. Il-kastell inbena mill-familja ta' Furi, nisel nobbli b'influwenza kbira f'dan ir-reġjun. L-arkitettura tal-kastell hija tipika tal-fortifikazzjonijiet Siċiljani medjevali. iddisinjat għad-difiża u intimidazzjoni. Dan il-kastell fih ħitan ħoxnin tal-ġebel, maħsuba li jifilħu għall-assedji u attakki. Castello ta' Furi joffri għarfien tal-perjodu medjevali ta' Sqallija. Iservi bħala tifkira fiżika tal-battalji storiċi tar-reġjun, il-bidliet politiċi u l-familji nobbli. Il-kastell huwa parti sinifikanti mill-wirt kulturali ta' Pacchino u jikkontribwixxi għall-identità u n-narrattiva storika tal-belt. Castello ta' Furi jipprovdi esperjenza storika aktar intima u inqas iffullata. Il-viżitaturi jistgħu jesploraw l-arkitettura tiegħu, jiskopru dwar l-istorja affaxxinanti, u jgawdu veduti panoramiċi tal-pajsaġġ tal-madwar. Il-kastell jospita avvenimenti kulturali, reċti teatrali u attivitajiet edukattivi li jagħtu l-ħajja lill-istorja tiegħu. Dawn l-avvenimenti jipprovdu opportunità ta' impenn aktar profonda mal-passat medjevali għall-ħajja moderna ta' issa.
Għal dawk li qegħdin jippjanaw mawra hawnhekk fiż-żona ta' Portopalo di Capopassero, waqfa Castello ta' Furi hija rakkomandata. Ovvjament dawk kollha li qegħdin jippjanaw li jieqfu hawnhekk sabiex jammiraw dan il-bini majestuż huwa rikkmandat li jaraw is-siti soċjali kif ukoll il-websajts ta' dan il-kastell biex ikunu nfurmati dwar il-ħinijiet ta' ftuħ, tours organizzati jew inkella xi xogħlijiet ta' restawr li jista' jkun hawn għaddejjin. Waqfa Kastell ta' Furi ittik ħarsa miftuħa fuq l-esperjenza u l-istorja medjevali tal-gżira ta' Sqallija. La darba tinżel ix-xemx u jibda l-lejl, it-triq prinċipali ta' Porto Palo di Capo Passero titrasforma ruħha f'żona pedonali, triq ta' divertiment adattata għal familja kollha. U jekk zaqqek tkun vojta, żgur li ssib post fejn tiekol.
It-triq prinċipali jisimha Vittorio Emanuele Filgħaxija, din iż-żona ssir żona pedonali, ċentru ta' attività li tiġbed kemm in-nies tal-lokal kif ukoll it-turisti. U x'inhu l-aptit tiegħek, kemm jekk sempliċement drink jew inkella ikla aktar elaborata, hawnhekk żgur ser issib stabiliment li jolqot il-gosti tiegħek.
Il-fatt li din iż-żona ta' kull filgħaxija ssir żona pedonali hija destinazzjoni ideali għal min qiegħed jivvjaġġa bit-tfal. Il-fatt li ma jgħoddux karozzi minn din it-triq tagħti iktar libertà sabiex it-tfal ikunu jistgħu jippassiġġaw liberament jew inkella jilagħbu fit-triq.
Għal dawk kollha li jkunu Porto Palo di Capopassero fix-xhur tas-sajf u jkollhom pjanat li jieħdu vantaġġ mill-bajjiet sbieħ li toffri din iż-żona, Fiċ-ċentru, issib numru ta' ħwienet li jbigħu aċċessorji u ġugarelli li jkollok bżonn biex tqatta' ġurnata fuq il-bajja, viċin il-baħar, u xorta żżomm ruħek attiv u ma tkunx monotonu.
Hekk kif il-mawra tiegħi hawnhekk f'Porto Palo di Capo Passero qiegħda tasal fit-tmiema hawnhekk ngħid b'mod naturali li n-natura, il-kultura u l-istorja jingħaqdu flimkien bla xkiel sabiex joffru l-viżitaturi Togħma trankwilla u awtentika tal-ħajja Siċiljana. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss.
Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born Full Electric At Continental Cars Koljox Authentic Greek Yogurt